Zilamek hat ba Hezretî Huseyn, got filankes di derheqê te de xeberê nexweş gotine. Hezretî Huseyn jê re got, Eger ew gotinê wî rast bin, Xweda min efû bike. Lê eger gotinê wî ne rast bin, Xweda wî efû bike. Zilamek hat ba Îmamê Şafiî got filan kes di derheqê te de xeberê nexweş gotine. Îmamê Şafiî jê re got eger tu rast dibêjî bi vê gotina xwe tu dibî fesad û gelaç. Lê eger tu derewa dikî bi vê derewa xwe Tu dibî fasiq. Yek hat ba alimekî jê ra got filankes di derheqê te de gotinê nexweş gotine. Evî alimî jê ra got Ewî tîrê xwe avêt li min nexist. Te ew tîr hilda li nava singê min xist. Yek hat ba Xalidê kurê Welîd jê ra got filankes di derheqê te de gotinê nexweş gotine. Xalidê kurê Welîd jê ra got ew sehîfa wî ye, çi a dixwaze bila wisa tije bike dev jê berde. Yek hat ba alimekî jê ra got filankes di derheqê te de gotinê nexweş gotine. Evî alimî jê ra got, Ma gelo şeytan ji te pê ve tu qasid nedîtin ji min ra bişêne? Tu çima gotinê wî ji min ra tînî dibêjî? Yek hat va alimekî jê ra got, Filankes di derheqê te de xeberê nexweş gotine. Vî alimî jê ra got, Te bi vê gotina xwe sê kuştin kirin. Yek, te navbêna min û wî kesî te xera kir. Ya di dua, te ev dilê minî vala bi vê gotina xwe yî çepel meşxûl kir û ya sisêya, bi vê fesadiya xwe tu ji çavê min ketî. Yek hat va Îmamê E'zam jê ra got filan kes di derheqê te de xeberên nexweş gotine. Îmamê E'zam hinek zêr danê ku bibe bide wî kesî û jê ra bibêje, Bira belaş hemaliya gunehê me neke. Yekî ji alimekî ra got eger tu yek gotina nexweş ji min ra bibêjî, Tê deh gotina ji min seh bikî. Evî alimî jî jê ra got, Eger tu deh gotinên nexweş ji min ra bibêjî, baş bizanibe ku tu yekî jî ji min seh nakî. Yekî cahil û nezan xeberê nexweş ji Îmamê Wekî ra gotin, qet dengê xwe jê ra nekir. Feqê wî jê re gotin tu çima bersiva wî nadî? Ewqas gotinê nexweş ji te re dibêje. Îmamê Wekî ji wan re got, Eger em xwe bikin hevalê wî, ma me çima xwend? Ev xwendina me ji bo çi bû? Alimekî got, Eger yek di guhê min ê rastê de xebera bide min û bê berguhê min ê çepê bêje min efû ke, ez ê heqê xwe lê derbas bikim, ez li qisûra wî nanêrim. Gelî birana ev çend gotinê ulema bûn min ji we re kom kir û ji we re parve dikim. We jî dît ku van ulemayên me yî berê çawa ku guhê xwe ji qal û qîla re girtine û rê nedane fesad û gelaca, tim û daîm li hênber xerabiyê bûne, li dijî xeraba bûne, û yek rojê tawîz nedane ji mêraniya xwe, ji camêriya xwe û ji serfiraziya xwe. Hezar rehmetê Xwedê li ser teva bi. Gelî birana beriya hûn qisûrê xelqê belav bikin, qisûrê xwe rast bikin. Beriya hûn eybê xelqê bidin berçavê wan, Eybê xwe bidin ber çavê xwe û ji gunehê xwe tobe bikin. Xwedayê Teala me ji vê êş û nexweşiya fesadî û gelaciyê dûr bigire.